L-aħħar storja li se naqra llum fil-ktieb L-Istejjer tar-Roni tal-Professur Joe Friggieri jisimha Qmis u Qalziet. Għaddew sitt xhur mindu r-Roni kien qagħad bilqiegħda nofsu stordut fuq dak il-bank fl-għalqa tal-bandli u kaxkar iż-żebgħa friska ma' ħwejġu. b'tibdila anqas, x'jilbes wisq ma kienx baqagħlu, u Doris kielet ilsienha tgħidlu li kellu bżonn jixtri qmis u qalziet. Fl-aħħar qatagħha li jisma' minnha. Saq wara t-traffiku lejn Tas-Sliema, ipparkja seba' mili bogħod, kważi San Ġiljan, u għaġġel lura bil-mixi lejn il-ħanut tal-ħwejjeġ li kien għadu kemm fetaħ faċċata tal-baħar. Wasal għarqan xraba. Avolja kien il-bard u x-xita kienet bdiet tqattar irqiq minn sema miksi sħab. Il-ħanut kien armat sewwa u mimli nies. Mid-dehra qabad, tenna Ronnie minn taħt l-ilsien lill-ġuvni Taljan li kien qed iħares lejn il-vetrina. Come? qal l-ieħor b'nofs twissima. Ir-Roni kompla jixxotta l-għaraq mill-komma tal-qmis. Min jaf iżommx mal-Juventus, ħaseb f'qalbu. U daħal ġewwa fl-ambjent frisk miksi bl-irħam illustrat u mdawwar bil-mirja. Resaq fuqu raġel bl-uniformi bl-arma lewn id-deheb fuq il-beritta u talbu jimsaħ il-qiegħ taż-żarbun fuq tapit oħxon mifrux bejn żewġ pjanti tal-palm. Dawk ta' veru? ried ikun jaf ir-Roni. X'inhuma? staqsieh l-ieħor. Dawk il-palmiet. Le, tal-kartun, wieġbu r-raġel tal-uniformi. Jużawhom kull sena fil-presepju ta' San Girgur. Ir-Roni ma setax jgħid jekk l-ieħor kienx qed jitkellem bis-serjetà jew jgħaddih biż-żmien. Ħallieh idawwar wiċċu u resaq lejn waħda mill-palmiet biex jaqta' l-kurżità. L-ieħor rah mill-mera u dar fuqu bħal seqer. Tmissiex! Qallu b'leħen żorr, qisu qabdu jisraq. Ir-Roni għolla jdejh 'il fuq u reġa' mar iħokk iż-żarbun fuq it-tapit. X'ġej tagħmel hawn? staqsieh ir-raġel tal-uniformi. Eħ, ġejt nixtri. Il-pjanti mhumiex għall-bejgħ. Jien mhux pjanti rrid. Mela xi trid? Misu qalziet. Itla' fuq minn dak it-taraġ, żomm għal-lemin u tħaris lura għand Utila. Kien hemm taraġ tal-ħadid jimxi waħdu. Ir-Roni rikeb fuq l-ewwel tarġa u sab ruħu fuq. F'tarf it-taraġ ra raġel jidħaqlu, b'idu mgħollija, donnu qed jistiednu jixtri. Proset x'ħanutantkom qallu Roni. Ir-raġel ma weġbux u baqa' jitbissem b'idu mgħollija. Anki dan tal-kartun gerger gerger waħdu, din id-darba ma kellux dubju. Wara ftit resqet fuqu tfajla twila liebsa ġakketta ħadra u dublett qasir. Fuq il-pavru kellha isimha.

Għandi bżonn qmis u qalziet, għax sitt xhur ilu qgħadt bilqiegħda fuq bank imċappas u ħadt iż-żebgħa miegħi. Ir-raġel tal-mustaċċi għemes lit-tfajla tal-ġakketta l-ħadra u qalilha minn taħt l-ilsien, It's ok, I'll look after him. Għajnejn ir-Roni reġgħu waqgħu fuq iż-żewġ palmiet. Imma ftakar f'dak li qallu r-raġel tal-bieb u dawwar wiċċu n-naħa l-oħra. Ara togħġbok xi ħaġa minn dawn, qallu tal-mustaċċi, waqt li firixlu quddiemu sitt par iqliezet u erba' qomos. Ir-Roni qabad qalziet blu u qmis iċċangjata. Dawn! qallu. Ara idħol hemm. Ara kif jiġuk, qallu l-ieħor, u jekk jogħġbok, iddumx għax se nagħlqu, Ir-roni niżel erba' tarġiet dojoq, fetaħ purtiera sewda, niżel erba' tarġiet oħra, xegħel id-dawl u beda jbiddel. Fittex imqar musmar ma' xiex idendel ħwejġu, imma ma sabx. Fil-post fejn darba kien hemm grampun, issa kienu jidhru biss żewġ toqbiet fil-ħajt. Kien se jitfa' kollox fl-art. Imbagħad iddeċieda li jiftaħ tieqa u u jdendel kollox magħha. Il-qmiż ġietu wiesgħa baħar u l-qalziet ma setax jidħol fih. Daħħal żaqqu kien felaħ biex jipprova jaqflu, imma għal xejn. Reġa' pprova darb'oħra u spiċċa biż-żipp f'idu. Għassa aħjar, gerger waħdu. Dak il-ħin instema' leħen ta' tfajla fuq il-loudspeaker titkellem bil-Malti is u Ingliż u bl-Ingliż ma tafx x'fatta hu. Sinjuri, dan il-ħanut se jagħlaq minn hawn u ħames minuti oħra. Jekk jogħġobkom, ħallsu u oħorġu. Ladies and gentlemen, this shop will close in five minutes. Please pay and leave by the main door. B'fura riħ li nefħet f'daqqa fetħet it-tieqa beraħ u r-Roni ra ħwejġu niżlin għal isfel. It-tawwal imwerwer għal ġox-xaft u rom jindifnu ġo mixer tas-siment. Qal ġakulatorja, ħares lejn il-mera u beda jibki. Sinjuri, dal-ħanut se jagħlaq issa, jekk jogħġobkom oħorġu minnu fih! Ladies and gentlemen! Wara ftit intfew id-dawl u Ronnie sab ruħu fi dlam ċappa, donnu f'ċella taħt l-art. Sema' lin-nies ħerġin, sema' lil ħna tat-tfajliet isellmu lil xulxin, sema' lil xi ħadd iċekċek iċ-ċwievet, u beda għajjat kemm jiflaħ biex ma jħalluhx waħdu. F'kemm trott salib waslu żewġ irġiel, dak tal-uniformi li laqgħu fil-bieb u l-ieħor tal-mustaċċi li tah il-ħwejjeġ. What the hell! esklama tal-mustaċċi. Ara dal-bhim għadu hawn, kompla l-ieħor tal-uniformi. Can you tell me? U oħroġ minn hemm ja Ġurdien! Sewwa ħsibt jien, int ħalliel dak li int! L-ewwel tfajt għajnejk fuq dawk iż-żewġ palmiet u issa kont qed tipprova tinqafel ġewwa biex meta jeħroġ kulħadd tinżel tisraqhom. Imma rralek ta! Skużawni, temtem ir-Roni, kif nista' nisraqhom jekk m'għandix ħwejjeġ? What's he talking about? kompleta l-mustaċċi, li f'daqqa waħda donnu nesa l-Malti u beda jitkellem bl-Ingliż. Dendilt il-qmis u l-qalziet mat-tieqa u waqgħuli għal isfel! Good grief! And how did you manage to do that? Af li veru mbeċilli l-xbin ta', fenda tal-uniformi. Ħalliel u mbeċilli dak li int! Issa x'se nagħmlu? Ħawu dajna u wieġbu tal-mustaċċi. Ngħidlek jien x'nagħmlu, nisilfuh xogaman qadim minn dawk li qed jużaw biex naħslu l-art u nibagħtuh id-darb tal-linja. Jekk għada ma jiġix iħallas tax-xugaman, inċemplu l-għassa. Ħares ftit, anke l-qalziet tagħna qatta'. Fejn hu ż-żib? Hawn, hawn, hawn, hawn, temtem minn Ronnie. Ma nistax naqflu. I think we should call the police right now! kompla tal-Mustaċċi. Mhux issa, Pawl, isma' minni, mhux issa, inkella nċappsu hawn sa nofs il-lejl u nitilfu l-partita! Agħmel kif qed ngħidlek u tara kif għada jiġu lura. Ok, let's do that! L-ieħor ġab xugawan kbir u ranġo b'dgħajsa ta' Malta bil-veduta ta' Sant'Anġlu u tawlu jilbsu. Ara ma jfettillekx tħares lejn il-palm minn tuħiereġ, għax b'rasek idur, u ssieħ, waqt li għamillu sebgħa u mamnieħlu. Ma tistgħux issibuli qmis u qalziet jiġuni, u ċċemplu lil Doris biex iġġibli l-flus? Rajtu Pawl kien qed jieħu kunfidenza ma' waħda mit-tfajliet, ja wiċċ ta' maħmuġ! Le, le, Doris tiegħi, mhux Doris tagħkom! U kif tafa lil Doris tagħna, if I may ask? qallu tal-mustaċċi, li mid-dehra lil Doris l-oħra kien jafha sew. Imma l-ieħor qatagħlu kliemu. Lest? Iv, iv, iv, iva! Ħatfuh minn daru, niżżluh mit-taraġ tal-emerġenza u mbuttawh barra fix-xita. Żewġ turisti, raġel u mara li kienu qed jistkennu fuq il-bankina, baqgħu jħarsu lejh b'ħalqhom miftuħ. Shoplifting, fisser ir-raġel. Caught red-handed. Hm, serves him right! kompliet il-mara. Ir-Roni rass ix-xugaman ma' qaddu u mexa bħal suldat b'geddumu mgħolli. Meta wasal ħdejn il-karozza, ftakar li ċ-ċavetta kienet fil-but tal-qalziet.